וואס איז די אידישע סעלושען פאר סטרעס און ענקזייעטי? וויאזוי קען מען לעבן א רואיגע לעבן מיט א משמעות און מיט תוכן און פילן ווערד אויף א אידישע וועג אויף א אידישע מהלך? במשך אסאך דורות. האבן געמיינט האט מען געקוקט אויף דעם מענטש ווי א עגאאיסטישע זאך, איגאסענטער, א סעלפישע זאך, ווי א מענטש זארגט בעיקר פאר זיך. וואס דרייווט א מענטש איז זיין טובת הנאה, וואס האט א מענטש מורא, וואס האלט אים צוריק, איז וואס ער גייט פארלירן. פאר דעם זעט מען אין אידישקייט אז די בעלי המוסר און אלע דרשנים האט מען געוואלט מעורר זיין א מענטש מ'האט געוואלט צוברענגען א מענטש צו טון זאכן אדער דאס נישט צו טון זאכן, איז די די זאך וואס מ'האט גענוצט איז געווען שכר ועונש, גיהנום, גן עדן, מ'זאגט פארן מענטש אז טון כך וכך עסט באקומען גן עדן, עס עס טון כך וכך עסט האבן גיהנום חס ושלום, און אזוי האט מען געדרייווט מענטשן צו טון זאכן, די זעלבע זאך אין לעבן, אין לעבן אין די פשוט'ע גשמיות'דיגע לעבן, אויכעט וואס דרייווט א מענטש צו טון ווייטער, צו וועלן מצליח זיין איז הצלחה, אז א מענטש האט געטון א זאך און ער איז מצליח געווען, וויל ער האבן נאך א הצלחה. מה שאין כן א מענטש וואס האט געהאט אמאל א דורכפאל, האט ער מורא צו טרייען נאכאמאל, ווייל ער האט מורא צו האבן א דורכפאל. קומט אויס אז הצלחה איז א דרייוו, א מאטיוועישאן, און א דורכפאל איז א אפהאלט. צוריקהאלט, און דאס איז געווען במשך אסאך יארן, אסאך דורות. לעצטנס איז זעט מען א אנדערע אנדערע זאך, מען זעט אז מענטשן האבן ווייניגער מורא פון גיהנום און גן עדן, און אפילו פאר קינדער, מען וויל דרייוון א קינד, מען וויל זאגן פאר א קינד ווילסט טון כך וכך, ווילסט טו טו א זאך, א קינד זאגט איך וויל נישט, איך האלט נישט דערביי, זאגט מען וועסט האבן גן עדן גיהנום, אינטערעסירט מיר נישט, אויב מען זאגט אים אבער דער אייבערשטער ווארט פאר דיין ברכה, דער אייבערשטער ווארט, דער אייבערשטער וויל נישט זאלסט טון דאס, דער אייבערשטער ווארט פאר דיר, דער אייבערשטער וויל זאלסט טון כך וכך, דאס העלפט, דאס ארבעט פאר א קינדער, און די זעלבע זאך מען קען זען פון א אנדערע זייט אין די גשמיות'דיגע לעבן, אסאך מאל א מענטש וואס איז מצליח געווען, און דווקא נאך א הצלחה פילט ער אסאך מאל. סטרעסד אוט און און ער קען נישט גיין ווייטער צו די נעקסטע הצלחה איז די סיבות פאר דעם איז ווייל א מענטש זוכט א אמת'ע משמעות אין לעבן עס טייטש איז אזוי אויב מיין סעלף עסטיעם און מיין וועליו איז בעיסד אויף זאכן וואס איך טו איך האב הצלחה למשל א מענטש האט געטון א זאך און האט מצליח געווען וואס געשעהט יעצט נאך א הצלחה וויל מען האבן נאך א הצלחה. הצלחה האט א מורא'דיגע טבע. ערשטנס, ס'גייט אוועק נאך א שטיק צייט. כ'האב מצליח געווען עפעס, באט נאך א שטיק צייט איז מ'דארף גיין וויל גיין צו די נעקסטע. אבער יעצט שוין אסאך שווערער צו קומען צו די נעקסטע הצלחה, ווייל איך בין שוין צוגעוואוינט, איך האב שוין א הויעכע סטענדערד, איך ווייס שוין וואס מיינט מצליח זיין, קען איך שוין נישט קאמפראמייזן אויף ווייניגער פון וואס כ'האב געהאט פריער, און דאס לייגט מיך אריין אין א סטרעס אז איך מוז דערגרייכן, איך מוז האבן ווייטער די זעלבע הצלחה אויב נישט גרעסער פון דעם, און פון די אנדערע זייט אזוי ווי איך זאג זעט מען אז מענטשן האבן נישט מורא פון מ'וועט צוזאגן גן עדן, מ'וועט צוזאגן גיהנום, ס'ארבעט נישט. וואס ארבעט יא? מען זעט א מורא'דיגע זאך וואס איז געווען די לעצטע אין אונזער דור די לעצטע צענדליגע יארן ווי די מושג הייסט שליחות, יעדער ווייסט די ליובאוויטשער רבי האט אויפגעשטעלט א מפעל השליחות שיקט צו דא טויזענטער מענטשן וואס זענען געפארן אין אלע עקן וועלט ווי ס'איז דא אידן און צו קענען מקרב זיין אידן צו אידישקייט און דערמאנען פאר אידן ווער זיי זענען. באט, אמאל אין די ביגינינג ווען מען האט געשיקט א איד אויף שליחות איז דאס געווען א ענין פון מסירת נפש, רוב מענטשן האבן נישט געוואלט גיין אויף שליחות, מען האט נישט געקענט גיין אויף שליחות, נישט יעדער האט געהאלטן דערביי, און ווער ס'האט יא געהאלטן דערביי איז געווען זייער א שווערע זאך. היינט, מענטשן שטייען אין די ליין מען וויל גיין אויף שליחות און מען זעט שליחים זענען מצליח אויף א מורא'דיגע פארנעם, ווי ס'איז דא די גאנצע וועלט, יעדער כמעט יעדער ווער ס'פארט ארום די וועלט יעדער קען עפעס א געלונגענע שליח וואס האט מוסדות און בנינים אויף אזוי ווייט אז שליחים זענען געווארן א זאך וואס יעדער איז זיי מקנא, ס'איז נישט נאר א מסירות נפש. פון א מסירת נפש איז דאס געווארן א לעבנסשטייגער, א דרך חיים, ס'איז געווארן א זאך וואס מענטשן לעבן אזוי, און ס'איז געווארן א נארמאלע זאך פון מסירת נפש, וואס ס'איז געווען, ס'האט באלאנגט פאר יחידי סגולה, פאר מענטשן וואס זענען גרייט צו געבן, איבערגעבן פון זיך, איז דאס אוועקגעבן פון זיך, איז דאס געווארן נחלת הכלל, נישט נאר אז מ'געבט נישט אוועק פון זיך, נאר מ'באקומט צוריק בכפל כפליים. וואס איז די סוד? וואס איז די סיקרעט פון די זאך? וויאזוי ארבעט עס? די די קי ווארד צו פארשטיין די סיקרעט פון שליחות איז ביטול. ביטול, מיר זאגן אויף ענגליש בי טול, בי עי טול, ווער א כלה. וואס פשט פון דעם? וואס מיינט עס? פאר איך בין מסביר וועל איך דערציילן א ענעקדאוט וואס איז געשען, יעדער געדענקט די מעשה וואס איז געשען אין מומביי ולא עלינו א קאפל פון שלוחים הרב האלצבערג מיט זיין ווייב מיט נאך אפאר אידן וואס זענען געווען דארטן זענען געהארגעט געווארן על קידוש השם, און אזוי ווי אזוי ווי ליידער נאך יעדע טרעדזשעדי קומט קומען דריי זאכן קומט די חסד של אמת קומען די מידיע און די זוהר אייביג טרעפט מען עפעס א זוהר וואס איז מסביר פארוואס איז געווען פארוואס איז דאס געשעהן פארוואס דאס דארף געשעהן יעצט פונקטליך איז דעמאלטס אויך וועט אנקומען די מידיע און די משפחה וואס זאל אנקומען נאך די גאנצע מעשה און מ'האט געזוכט, און מ'איז געקומען אין די גרויסע געביידע, פיר שטאקיגע געביידע, די בנין וואס האט באלאנגט פאר הרב האלצבערג, האט מען געזוכט, די משפחה האט געזוכט דארטן אפאר חפצים, פריוואטע זאכן פון די משפחה, פון די קאפל, וואס זאלן א מעמארי בלייבן, א זיכרון פאר די משפחה, איז די מענטשן איז געווען דארטן, די גוים, די העלפערס זענען דארטן געווען, האבן געזאגט אז ניין עס איז נישטא אזא זאך, עס איז גארנישט געווען פרייוועט, די פעמילי, די קאפל האבן נישט געהאט קיין שום פריוואטע זאך, אלעס וואס זיי האבן געהאט האט באלאנגט פאר די שלוחות, אלעס איז געווען נחלת הכלל. איז וואס איז די סוד, וואס איז די סוד, די סיקרעט פון שלוחות, און ווי אזוי קען עס העלפן א מענטש אין לעבן און נישט האבן סטרעס און עקזייעטי, איז אזוי ווי מ'האט שוין גערעדט אויף די אנדערע ערשטע ווידיאוס אז. ווען א מענטש ווייסט אז ער איז דא אויף די וועלט צוליב א תכלית, און ער האט א מישן, ער האט א תפקיד, און ער ווייסט אז די אייבערשטער האט מיך געשיקט דא צו צו טון א געוויסע זאך, און און דאס דאס זאגט פאר דעם מענטש אז איך בין אחראי אויף מיינע פעולות וואס איך דארף טון. איך בין אחראי צו טון וואס איך דארף טון, מיט אנדערע ווערטער מיינט עס טון השתדלות, און די תוצאות, רעזאלטס, באלאנגט פאר די אייבישטער, דאס איז נישט אין מיינע הענט. איז ווילאנג א מענטש זוכט רעזאלטס, ער זוכט תוצאות, ער זוכט הצלחות, איז איז לייגט ער זיך אריין אין א סטרעס, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, אז עס איז אויב ער איז איינמאל מצליח געווען, וויל ער נאכאמאל מצליח זיין אויף א גרעסערע פארנעם, גייט ער אריין אין א גרעסערע סטרעס, און אויב האט נישט מצליח געווען פילט ער ווי א דורכפאל, דאס איז אלעס ווען הצלחה און דורכפאל דאס מאכט מיך פילן ווער איך בין, באט אויב איך פארשטיי אז מיין וועליו איז נישט פון וואס איך טו און וואס איך קען פערפארמען, נאר מיין וועליו איז דאס אליין וואס די אייבערשטער האט מיר געשיקט אויף די וועלט, און די אייבערשטער דארף פון מיך האבן א געוויסע זאך, דאס אליין מאכט, געבט מיר א וועליו, דאס אליין מאכט מיך האבן סיפוק, און מאכט מיך פילן וועליובעל, יעצט איז די עצה איז, און וואס א מענטש יעדער קען עס נעמען מיט זיך פאר די טאג טעגליכע לעבן, זייער א פשוטע זאך וואס יעדער קען עס טרייען צו טון, און זען. ס'העלפט אויף א פאראדאקסאלע אופן ווען אונז טראכטן נישט וועגן די רעזאלטס, אונז טראכטן נאר פון די פעולות וואס אונז דארפן טון, רעזאלטס קומען אסאך בעסער, תוצאות קומען אסאך מער ווען אונז טראכטן נישט אויף די רעזאלטס. טרייט עס אויס, נעמטס א פען און פעיפער, נעמטס א פעיפער און צוטיילט די פעיפער אויף צוויי זייטן, די רעכטע זייט און די לינקע זייט, אין די לינקע זייט לאמיר שרייבן א רעזאלטס, א פעולה, א תוצאה וואס איך וויל זאל געשעהן אין די נעקסטע וואך צוויי דריי, וואס איך וויל זאל געשעהן כך וכך, וואס איך וויל זאל געשעהן. יעצט אין די רעכטע זייט פון די פעיפער לאמיר שרייבן וועלכע פעולות, וועלכע עקשאנס דארפן ווערן געטוהן כדי די רעזאלט זאל אנקומען, כדי עס זאל געשעהן וואס איך וויל ס'זאל געשעהן, וועלכע זאכן דארף איך טוהן, איינס צוויי דריי פיר, שרייבטס אראפ אלע פעולות. יעצט לאמיר צודעקן די לינקע זייט, נישט קוקן אויף די זייט פון די תוצאות, קוקן נאר אויף די פעולות, קוקן נאר וואס איך דארף טון און פארגעסן פון די תוצאה וואס עס דארף אנקומען, וועט זען אויף א פאראדאקסאלע אופן אז אסאך מאל, זייער אסאך מאל, רוב מאל, איז די תוצאות קומען אסאך שנעלער און אסאך בעסער, אן סטרעס, מיט א רואיגקייט, ווי ווען מען טראכט א גאנצע צייט אויף די תוצאה, אויף די רעזאלטס וואס איך וויל באקומען. איז ווען איז ווען ווען איך טראכט אויף די פעולות, דאס מיינט אז בעצם איך בין מיך מבטל, איך בין א טול, בי א טול, איך בין א טול, איך טו מיין השתדלות און איך מאך מיך פאר א כלה אז דער אייבערשטער זאל קענען אריינגעבן די די ריכטיגע תוצאות אין די כלה וואס איך האב געמאכט, איז פארשטייט זיך אז וואס די געדאנק ביהיינד די פעולות איז שליחות, אז איך בין א שליח פון די אייבערשטער און איך טו וואס איך דארף טון, איך האב ביטול, ביאטול, סטרעס לעס, אן עקזייעטי, הצלחה מרובה.